Minung nih khua an khan ko lai, sihmanhsehlaw a donghnak bia a ngeitu cu Bawipa a si. Nan ca i ka timhmi cu keimah lawnglawng nih ka hngalh, tiah Bawipa nih a ti. Halleluijah, Halleluijah, Bawipa!

caan na van ka pek ve le ka ruah lomi bik ka si i caan na van ka pek na ka lawm tuk ti kha hmasa lawmnak chimta kan duhmi si i atu kan khua he thlantlang a van ruak a van ruak hnu ah hin hiti i ralram hong si tikah atu kum hihnak kong ti le zong nih khan tu hi a kum khata zong kha an rak tuahpiak hna. Hika upate zong tampi telchih i patin khan tuahpiak si. Silole mah le videonak patei kha um ca salah a kan ṭhial kong i a um hna an ngai cang sihmanhsehlaw kum hnih tiang kan program ram ah rianṭuan hna an cung hin lawmnak tampi kan ngei ti kha dang a chim ta kan hun si ta lo.

Nan caah lawmhnak zeihmanh kan tuah khomi le ṭhatnemnak kan tuah khomi zong a um lo. Asinain ralzaam cu nan kan dawt tuk ee khuami nih mi bia thlacamnak te nan kan tuahpiakmi zong hi khuami nan nan tuah lo ka thei lo ralzaam le ralzaam committee nih nan tuah lo ka thei lo le asinain nan he kan tuahmi pang kha kan i lawmhnak si ko cucaah cun Ralzaam cu zeican kan um lai le leika vialte chungah zeihmanh bawmchan khawhnak aw kan in nei hna lo, ṭhathnemnak aw zeihmanh kan tuah khomi um lo. Cucaah cun khua chungah herhbau Bawmchannak, i chomchan cawlnak le i bawmnak caan tete ang cawlnak. Ralzam hi sangkai lo kan sale zeihmanh kan in tur piak khon hna lo bua nan kan tor tuk. Nikum cun nikum ah ralzam nih ralzam committee nih thlacam bantuk caan kan hmu la ti mi kan chim kho lo. Cucaah cun hmailei ah Pathian nih

caan saupi a kan awnh theo lai timi he zumhnak ka ngei ti lai. Kan chairman zong nih a hawkan a van chuak le ai lawm tatak. He tau kuat khua he keimah le ka si kho tawk te ah thongkhat zuk wal som sri Lukungkuar hawng hram cutin ka ruah. Mah cucu ninni tiang dirhmun ka zoh lengmang tikah KBC ram chungah amah an tawk tein bu khat te lawng nan um lio in siseh, bu hnih nan i ṭhen lawng siseh, KBC he nan i pehtlaihnak ah hmaihngal ngaimi khua nanmah le na rit tawk te nan rat sinak kha ka hmuh lengmang ngam ten paul le lucy na ngam ten ka thiam chang a ti kho na ka chawp pik lengmang ko pha cu cang kan ha kan nak ngun chen lucy na ngam te um kha rala pau pau kha ta thar ko ni nan thin lung put si salo kan thin ne lu kan Bawipa Jesuh Khrih fialmi a si ti te kha chim phun si kai lo. Kum hnih tlunnak Pathian i dam tein ralzam hna le khuami a kan thaktertu kan Pathian a hmasa bik ah min thiang thar si ko seh. Pathian cung le nan cungah kum sawm ruk cungah a kan nunpi mi kan nu kan pa le hi Pasarih nan si rua tiin ka rual ka pal sual hnga lek maw? Sawmruk a tling bikmi hi minung pasarih nih nuncan tiang an i kan nunpi tikah nan cung a lunglawmhnak kan Bawi Pathian nih ni pasau in ser ko seh. A donghnak ah kan khua hong thiam pawm pakhat cu cawng sate thlarawh te hi ramdang kan pehtlai na la tu tiang kan va kho rihna lo lo ti khat te le nuam te le ka che ka thatnak a thu dir zungzal ko nan si law Pathian sinah thla cam selaw Pathian nih a kan ti lai i kan herhbaunak tu cu Pathian a tlamtlinter ko lai ti biachim ka bia ka donghter kan ti lai lawm ko a hmaisa bik ah caanṭha kan petu kan Pathian min thiang thangṭhat si ko seh kei cu ka chim cia ka nolh peng lai ralzaam kan khua chungah an tih kho tlangrual cu nan ṭha tuk cu kha tiah tampi nih an rak chim tikah khan kei ka bialehnak ah cun a nan ṭha tuk nan kan ti ahcun kan i lawm taktak kan hnar zong a puar taktak ko cu belte cu thlantlang a ṭhatmi khua kan phak te tikah dam tein kan phak te tikah khin kan ṭhatnak kong nan chim te ding ah khin ka duh deuh Atu ah cun hmunkhat kan um. Amah San Bik ah caanṭha kan petu kan biakmi kan Pathian a min thianghlim thangṭhat si ko seh. Thangṭhat sunpar upatnak lianngannak vialte Bawipa ta si ko seh. Kai lawm tuk ni ni caan ah kan khua kan rammi hna, khuanu khuapa nan dihlak, upat bik in hngakchia bik tiang nan cungah hin kai bawm tu kan Bawipa Pathian nih thluachuah pe ko hna seh. Jesuh Khrih min in thluachuah kan hampiak ve hna. Ralzaam paw ma ṭi nan dih kan Pathian nih thluachuah in pe ko hna seh. Nihin ni caan ah kumpi kum hnih chung ral kan i zaam hnawh hna le kan ṭhut kan dir tikah nihin ni caan tiang huhoi lo tein nan kan dawt nan kan zoh

Pakhat te kan langhter ve ka duhmi cu ralzaam lei in nan chim tikah khunmi harsatnak kan rak pek nakhnga, retheih kan rak pek nakhnga ti kha tampi nan van chim pah. Le a ngaingai lo ahcun kei cu ralzaam nan ummi hi Tlangpi cu thluachuah va kan pu ka ti. Ralzaam nih um hlah u law tlangrual hi nanmah bantuk na vun ralzaam vila cu zeitluk na kan va har la. Nan kong tu ahhin tlangrampi kan ṭhangcho ti tu hi inn pek nih lungput ve hna si ti kha van langhter ka duh i si. Kan bu le ṭin an hnulei te ah khan kan u nih a van a tlangpi van vuak dih cang ko nain Minung lu-uhi te ah khan kannih nih thilsing kan van lakmi kha update thar kan van tuah lo caah khan si le hika i Lamar ralzaam kawmṭi lei nih a van fehtermi cung zongah khan lunglawmnak tampi kan ngei ti kha van chim ka duhmi a si. Le keimah nih khan kan bulletin kha van zoh law paruknak kha cai ka van peh ko lai. Hika Kum sawmruk in a cung tiah ralzaam komiti a ukthang sinah kan lakmi si i minung pasarih an si. Hi ka atu nihin tiang i khuachung ummi lawng kha kan lakmi si. Tahchunhnak dam lo ruangah khual a kalmi hei ti le Chungkhat a tlawngmi pawl khi tuchun ah hin kan van telh si lo. Atu le sih i a ummi kum sawmruk i a cung lawng kha kan van lak tikah minung pasarih te kha si. Cu pasarih nih cun Lasong Committee nih tete kan tuah i cucu nan kan co ṭhan piaknak lai zaangfah kan in ngolmi hna si. Pi Zing Khen Amah rak

Bawipa nangmah nih lam kan hruai hna i sihni vialte a ṭha bik in lam kan hruai in na dawtnak nong lo hi kan dingzar hram ko tiah Pa Jesuh min i chan lunglaw tein thla kan cam kan Pathian. Tuchan tiang ca ṭhang te i lam hmuh sak na hruaitu kan thian nan thian ka hlau seh. Hlei li, lok na ngai hlei li, a hme Khualeng re lai. Na nihlak i pakhatkhat nih inn sak aa timh tikah ka rian hi a dih tiang in ka phaisa rih. A za za ko maw? Ai maw? Za lo dah ti hngalhnak ding cu a tu kan tonmi thil nihin i chan kan dirhmun in hnu a kirmi zumtu si loin hmai a kalmi zumtu kan sinak ding hin atu ni caan i hun ah kan chim ta hram usih. I atu hin hmailei kan kal lai dingmi kal lam thluan ahhin ralthuam tamkik tein a neimi Nini chan pumpak kan sinak ning hin tuni chan i hmun ah chim ta ṭhan ko usih. Adonah kha a sile um kan pakhat te biakamnak ngeiin amah hnga i zumh awk tlak in amah sinah kan Pathian nih thar in sanang te ko seh. Karo. Nihin ni kan caan hi Bawipa a sunglawi tukmi Ni a si. Hika khuami a cheukhat hna le ralzamtu zei ding kan si i hi caah hin nangmah sinah lawmhnak bia kan chim. Kan chung kan ril, kan pum a damtertu ti le rawl